Thengiũ mũno tũgagĩcokereria na Tũrathiĩ na mbere kwaria ũhoro wa ũigithia, ũigithia wa mbeca, mũno makĩria ũigithia ũrĩa ũgũtigĩrĩra nĩ wakorwo ũkĩhũthĩra kanyamũ gaka, na ũgakorwo ũgĩteithĩka na mbeca ciaku iria ũragĩkorwo ũkĩigithia. Na twĩna mũtaaramu kuma kũrĩa gwa Safari Investments, aya nĩ andũ arĩa makoragwo magĩgĩteithia ikundi kũmonia mĩeke ya wonjorithia, na o ũndũ ũmwe kũmonia kana kũrĩa mbeca cingĩigwo nĩguo itigĩrĩre nĩ ciathondeka kanyamũ na maũndũ mangĩ maingĩ megiĩ wonjorithia. Na twĩna mũtaramu ũyũ kana aragĩtwo Kamau wa Mũnyua. Rĩu rĩ, twone kĩria rĩ, eh, ngwenda twacokerio twĩre atĩrĩrĩ, nĩ ndaigithia na inyuĩ nĩ mwagũra mũgũnda Kajiado kana kũrĩa ĩtigĩrĩire na gũkũ eh, na gũkũ Laikipia Niĩ rĩ, ndĩ ta memba wanyu rĩ, nĩ ndĩrĩkorwo ngĩona kanyamũ thutha wa indo gũgĩthondekwo? Wa mbere Mwangi rĩ, Eh. mũigithia wothe rĩ, Mm. he kĩndũ onaga Mhm. kĩrĩa kĩrathondekwo kuma project-inĩ kana program-inĩ ĩyo ĩrathiĩ na mbe- na mbere koguo kĩa- anja njega rĩ nĩ atĩ no nginya hakorwo he kĩndũ wĩ ta mũigithia weka atĩ to ta rĩu aigithia arĩa magũkorwo makĩigithia na ithuĩ kwa mũhiano kũu tũgũkorwo tũgĩ- tũgĩ- tũgĩka project na manga he mũgũnda wa ĩka ikũmi tũgũkorwo tũkĩoya tũtinangie tũkorwo nĩ twa nĩ twende- nĩ twenderia andũ rĩu he aigithia magũka tũgĩka project ĩyo rĩ mauge ũkore mũndũ niĩ ndĩna ngiri igana rĩmwe twandĩkane ngiri ici igana rĩmwe rĩ Ah, o kĩa gĩkendio kana kĩendio rĩ baida ũrĩa ũgathondekwo ũgakorwo ũigana ũũ na o mũndũ ũrĩa ũigithĩtie agakorwo kĩamũkĩra kĩwango gĩkĩ kĩa kĩa mbeca kũringana na mbia iria arokĩte akaigithia na ithuĩ to andũ mwangi mena mbeca Ĩĩ. na andũ arĩa aingĩ mena mbeca rĩ andũ nĩ kwaga magĩte managers prudent mangĩnengera mbia ciao nĩgetha mahote kũigithiana na nĩkĩo twĩ ta pabari rĩ tũkĩte nĩgetha kũnina thĩna ũcio atĩ mũndũ wothe ũngĩkorwo ena mbeca ciake rĩ he handũ angĩũka akorwo nĩ araigithia na mbia icio he kĩndũ iramũciarĩ iramũciarĩra Ĩĩ. in short tũrauga atĩrĩrĩ ta rĩu rĩrĩa mwĩna project ta ĩyo rĩ Ĩĩ. niĩ ndĩ ta mwangi rĩ ndĩna eh, ngiri ciakwa magana merĩ rĩ Ĩĩ. no njũke ndĩmũnengere Ĩĩ.

Buroti ici mĩrongo ĩrĩ na inyanya rĩ cikendio mbeca ici koguo project ĩyo yothe rĩ ĩgathondeka mirioni ĩmwe kana mirioni igĩrĩ kana ngiri 50 kana mbia iria ĩgagĩthondeka nĩ wanyita koguo ithabu rĩu rĩ tũgũkorwo we wĩ ta mũigithia tũkwĩrĩte atĩrĩrĩ nĩ tũramenyaga tũrabataraga mbia ici nĩgetha twĩke project ĩyo koguo na mũigithia wothe ũgũka igithia rĩ o ciringi ĩmwe aigithia rĩ ĩgatarĩrwo baida wa mbia ici kumana na Mm. project ĩrĩa tũgũkorwo twĩke mwĩkĩte tũgũkorwo na twĩkĩte. ndetwo nĩ andirikania kaũndũ Ĩĩ. Atĩ na nĩ weka- wega nĩ kuga atĩ akenya mena mbia Mena mbia. no we mũndũ wĩna mirioni ciake ithano Ĩĩ. na ndũĩ ũrĩa gwĩka nacio Ĩĩ. koguo noke kwanyu aigithie na inyuĩ eh, rĩrĩa mũna project Ĩĩ, rĩrĩa twĩna project rĩ nĩ agũka aigithie na ithuĩ aigithia na ithuĩ rĩ tũgũthiĩ twĩke project iyo rĩu we ndarĩ na stress ya kũmenya ciathire cia ikũrũkire kana surveyor nĩ agaire mũgũnda Ĩĩ. kana ndagaire kana nĩ atĩa gwathire nona we aikarĩte no gweterera etereire gĩcunjĩ gĩa mbeca iria twarĩkanĩire akona thutha wa ihinda rĩrĩ rĩa gũkorwo project iyo nĩ eka na noguo ta rĩu ah, ah, project ici tũgũkorwo tũgĩthiĩ nacio na mbere cia waki wa manyũmba he mũndũ wĩna mburoti yake ĩ handũ bara-inĩ ĩngĩakwo nyũmba cia gũkomborithia twĩ ta pabari twarĩkanĩra ũrĩa tũgũka twake-rĩ gũkaga aigithia nĩwanyita gũkaga aigithia makauga niĩ ndĩ ndĩna mirioni ithano ũngĩ nake uge ndĩna mirioni ikũmi to rĩngĩ nĩ tũgũkorwo twĩkĩte ithabu tũkamenya project ĩno nĩgetha ĩrĩke-rĩ ĩrabatara mirioni mĩrongo ĩtatũ koguo mirioni mĩrongo ici- ici ĩtatũ rĩ cigũkorwo ikiuma kũ cigũkorwo ikiuma pabari nĩ ĩkũigithia na kũrĩ ona aigithia magũka maigithie twĩke project ĩyo tweka project ĩyo rĩ he mbia mbia ciao igacoka na njĩra ĩno na irĩcokaga na kĩwango fulani gĩa baida ũrĩa ũgũkorwo ũthondeketwo thĩinĩ wa project ĩrĩkũ project ĩyo Nĩ koguo ĩ Eh, warĩria andũ arĩa me handũ hariganĩtie rĩrĩ na maheadquarter ma borithi eh, kana ma university eh,

ũcio nĩ mweke na mweke mũnene mũno wa mhm. gũkorwo mũndũ ta ũcio agĩũka gwa babarĩ mhm. atwĩre ĩhĩ niĩ mhm. ndĩ na mũgũnda ndĩ na mburoti ĩ haha ĩriganĩtie na borithi na ithuĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na itengo ciothe cia borithi tondũ nao rĩ nĩ marabata ona to mũndũ ũyũ ona borithi o enyewe no moke twaranĩrie tũkorwo nĩ twaranĩrie tũmenye atĩrĩrĩ nĩ atĩa o mangĩkorwo nĩ maigithia na megĩra na mĩgũnda hakuhĩ na harĩa mararutĩra wĩra nona nĩgetha na tũmenye nyũmba iria magwakĩrwo rĩ nĩ cia standard ĩno na ma contribute kiwango fula kiwango fulani so tũgũkorwo tũkĩaranĩria na thirikari tũkorwo tũkĩaranĩria na ene a mĩgũnda Mm. nĩgetha ningĩ rĩ mũborithi ndagagĩkorwo araruta wĩra rũirũ ĩ Mhm. no aumaga no aumaga gĩthũngũria gĩũka kĩ Eh, eh, Rũirũ. kana aumaga rĩmuru agĩũka atĩa rĩu akora yes nĩ akĩheo nyũmba Mm. no na kĩ- akĩonaga ha gũkombora rĩ mbeca ciake ciothe ningĩ ciathirĩra transportinĩ atĩ Transportinĩ. o mũthenya akĩroka wĩ koguo mũndũ wĩ- ũngĩkorwo ena kĩrĩa kĩriganĩtie na

ta rĩu kwa mũhiano rĩ ũngĩũka mĩena ĩno ya kajiado na ndĩna interest nene mũno na kajiado tondũ kwĩna university nyingĩ mũno na no nyende kwarĩria thirikari ndĩmere atĩrĩrĩ university nĩ wega cieherio mataũni-inĩ citwarwo kũndũ kũrĩa kwĩna space tondũ nĩ marabatara space mm. ya, gũ- ya mathako nĩ marabatara space ya research na mm. gũtest na gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mm. nona mm. no nao arĩa mangĩkorwo mariganĩtie na ma university kana ma colleges rĩ mena mĩeke ya gũka gũtwĩra niĩ he kĩa ndagũrire mm. haroka harakwo university no ndirĩ na mbeca mm. cia gũkorwo atĩ andũ handũ hau no njake hostel nĩwanyita rĩu andũ acio tũikare thĩ tũrĩkanĩre atĩrĩrĩ mũngĩenda twake no twake hostel Ĩĩ. ĩ na nyũmba magana matatũ mm -hmm. kana ĩ na nyũmba magana merĩ mm -hmm. kana ĩ na nyũmba igana rĩmwe mm -hmm. koguo twandĩkanĩra nao rĩ mm -hmm. na ithuĩ twĩ ta pabari rĩ mm -hmm. he aigithia mm -hmm. matwetereire mm -hmm. metereire maigue pabari nĩ mm -hmm. project ĩrĩkũ ĩyo mathiĩ mm -hmm. gwĩka mm -hmm. moke maigithie na mm -hmm. moke maigithie na ithuĩ mm -hmm. wanyita mm -hmm. nĩgetha in partnership na aigithia aya rĩ mm -hmm. tũgũthiĩ twĩke project iyo mm -hmm. mwene kĩea mm -hmm nä benefit Mhm. he nä ateithĩka Ĩĩ. thukuru ũcio rĩ Nĩ wa- nĩ wate aciari Mm. to ũkoraga rĩngĩ rĩrĩa a- a- arutwo maraheo nyũmba mathukuru-inĩ rĩ kwĩna kwĩna challenges nyingĩ to rĩngĩ ũkoraga thukuru ĩrathiĩ ĩkarĩhia ĩkarĩhia ngiri ithano kana no mũndũ ũcio rĩ angĩũkire aheo hostel nja wa thukuru rĩ yuma

Mm. mbeca icio mũka invest Eh. eh, handũ-inĩ hao Eh. o makarĩa matunda tiguo Eh. wa mbere rĩ tũgĩthiĩ mwena wa ikundi rĩ he maita merĩ he gĩkundi gĩũkaga to nĩ kĩrenda kũigithia Nĩ kĩa- nĩ kĩaigua twĩ na project ina manga na no kĩende kũigithia na ithuĩ nĩ kĩaigua kwĩ na project na gũkũ ti mau na no kĩende kũigithia na ithuĩ kũu gĩkundi kĩu gĩũkaga o ta mũndũ ũrĩa ũkire mũndũ kĩũmbe ũrenda kũigithia thĩinĩ wa mĩtaratara mm. ĩrĩa twĩ nayo ya ũigithia mm-hmm. nĩ wanyita mm-hmm. no he ikundi ici tũkuga cirara ni table banking mm-hmm. acio mundu kiumbe niwe uigithitie gikundi koguo ona ithuĩ twĩ ta babarire hatirĩ handũ tũkĩire mm. ũhoro wĩgiĩ mbia ciao mm-hmm. ithuĩ tũkĩire mm-hmm. twĩ ta managers mm. a kũmateithĩrĩria mm-hmm. marani kĩama na standard ĩrĩa kĩagĩrĩire nona kũmateithĩrĩria atĩrĩrĩ marĩhi ma njoherera-rĩ nĩ atĩa mangĩkorwo me manini mũno tũkĩringithania na ma bengi nĩgetha mũndũ ũcio wĩ hau kĩama-inĩ-rĩ nĩ mahota kũ benefit kana he ũndũ mahota gũteithĩka na kĩama harĩa kĩama harĩa kĩama-inĩ Ĩĩ, weka wega mũno wa gwetha mabengi ĩĩ, na mĩaka ĩigana ona mĩthiru nĩ gũkorwo ma- makĩ- makĩrehe kĩrĩa tu- eh, kĩũĩkaine ta interest cap ĩĩ, atĩ maciaro ma rũni rũrĩa wakua rĩ Ĩĩ. nĩ rwatiga gũkorwo Ĩĩ. rũgĩthiĩ igũrũ Ĩĩ. no rũ- gũtuĩka

gwatuĩkire rĩu bengi nĩ ta ciatuĩka cia itonga Mm. nona to bengi ciothe ciroraga ũrĩa cingĩthondeka baida mũnene na mbeca cia andũ na tũtingĩmoria to ũcio nĩguo ũkĩrĩ wĩra wa- Ũcio nĩguo ũcio wĩra nĩguo wao. ũkĩrĩ wĩra wao no rĩu makĩgeria kweheria ngombo tondũ makĩgeria kweheria ngombo ici nini to nake mũrĩmi mũnini athiĩ harĩa rĩ arathiĩ akorio wĩna taito kana kĩndũ kĩngĩrũgamĩrĩra rũni rũrĩa ũrakua nĩgetha twĩke atĩ so bengi ciahanire nĩ ta cieheria kĩwango fulani mm. kĩrathi fulani kĩa andũ mm. kwamũkĩra ngombo mm-hmm. mabengi mm. na nĩkĩo ũrakora tũrera andũ atĩrĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ gũcoka ciama-inĩ mm-hmm. na ta rĩu ciama-inĩ o toguo ũrauga na kĩmonimoni rĩ ciĩtagwo table banking koguo no bengi mm-hmm. no nĩ bengi ya andũ aya harĩa metha harĩa metha-inĩ koguo kĩrĩa mareka rĩ nĩ atĩ o mbia ciao maruta maigaga bengi-inĩ gaka kao rĩ maracoka magacikua koguo nocio mara mathondeka bengi ya bengi yao to bengi kĩrĩa wĩkaga ũthiaga ũkaiga mbia ciaku ngaiga ciakwa na ũrĩa ũngĩ akaiga akorwo nĩ aiga ciake no twaiga mbia ici kũrĩa rĩ ciaka ciakomberwo andũ angĩ ciathiĩ ciakomberwo andũ angĩ ngiri magana mirioni magana mathiĩ gwĩka project koguo we wĩ ta mwene mbeca iria rĩ hatirĩ ũndũ ũrateithia Irateithia. ũrateithia nĩkĩo ũrakora tũkiuga atĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ gũcoka ciama-inĩ nao marathiĩ na mbere na ciama iria cigũkorwo ciĩ stable na nĩkĩo na ithuĩ rĩrĩa tũronire ũũ twĩ ta pabarĩ rĩ tũroka nĩgetha tũheane ũtungata ciama-inĩ mm. na tũtigĩrĩre ciama nĩ ciarũga mm -hmm. ciama nĩ ciarũga andũ mm-hmm. mathondeka kĩama kĩao rĩ mm. nĩgetha gĩtikaharagane rĩ mm -hmm. magoka tũkambĩrĩria kũmahe ũtungata wa kũmanage kiama kiu mhm. nigetha gigakorwo kina mawatho mhm. gigakorwo ni turamenya no no rihaga na no tarihaga mhm. tugakorwo ni twateithiriria kiama ating'ania ngiaga kuriha ri a rũgamĩrĩirwo nũ kana mbia icio angĩcicokia atĩa Mhm. nĩwanyita Mhm. mũndũ kwa mũhiano mũndũ nĩ akuaga rũni bengi ona agathiĩ akarwara Mm. nĩwanyita no arwara rĩ maita maingĩ ũkoraga bengi ona no ĩthiĩ korwo nĩ yataha to akĩrwara ndara- ndakoretwo akĩhota gwĩka Mm, atĩ kũrĩha. no rĩu tuoka harĩa kĩama-inĩ rĩ tũthondekaga mikakati atĩ ingĩthiĩ ngorwo nĩ ndarwara na ndi Na ndĩ, nĩ atĩa tũngĩteithĩrĩria mũndũ ũyũ athiĩ arikave tondũ ithuĩ twĩ harĩa kĩama-inĩ we nĩwe mwene bengi Ĩĩ. tondũ we nĩwe mwene kĩama kĩrĩ Kĩu. kĩama kĩrĩa no ũigĩte mbia bengi ndũngiuga we nĩwe mwene bengi Ĩĩ. Ĩ, we nĩ kũigĩrwo ũigĩirwo Kũigĩrwo no rĩu ũigĩirwo. waigĩra kĩama-inĩ rĩ we ũtuĩkaga we nĩwe mwene kĩama kĩrĩ kĩama kĩu kĩama kĩu Ĩĩ. rĩu bwana mũnyua rĩ Ĩĩ. nguona mahinda maitũ nĩ makorwo eh, magĩtwĩra tũrũgamĩre hau Ĩĩ. no ũtanathiĩ ngũkĩenda ũrore kamera ĩrĩa wĩra mwĩroreria atĩrĩrĩ Ĩĩ. Eh, wĩre ũmwĩre kiugo gĩaku kĩa mũico Eh. no mwĩre angĩkwenda rĩ kana angĩenda gũkũ- gũkinyĩra pabari rĩ Eh. angĩmakinyĩra atĩa Eh. Ah, wa mbere mwĩroreri wa gĩkũyũ tv nĩ twagũcokeria ngatho nĩ gũkorwo ũtũthikĩrĩirie na ngwĩre twĩ ta pabari nĩ tũreta aigithia na nĩ tũreta andũ arĩa mangĩkorwo na ciama mangĩenda tũmahe ũtungata wa kũmanage to ciama icio tũroka tũgathondeka nao marĩhi ma njoherera manini mũno methĩ wa methĩ wa gĩcunjĩ gĩa ikũmi nona methĩ wa gĩcunjĩ gĩa ikũmi nĩgetha nĩ marĩhi ma njoherera andũ makũhota gũthiĩ na mbere na kũrĩha a, a, marũni mao koguo nĩ tũraranĩria na eroreri othe tũkĩmera no mũke mũigithie na ithuĩ rĩrĩa tũreka project citũ no mũke mũkĩenda kũmenya nĩkũ project irathiĩ na mbere na no mũke mũkĩenda tũkorwo tũkĩmũhe ũtungata witũ thĩinĩ wa ciama kũndũ guothe Kenya harĩa yothe yarũma twĩ ta Pafari nĩ tũrakorwo tũkĩaranĩria na, na inyuĩ na ũngĩenda gũtũkinyĩra tũ- na obici citũ harĩa Rũirũ na twĩ na obici ĩmwe ya mwanya mũno ĩra ĩhingũrĩtwo tũrahingũrire harĩa ETZ harĩa itizen harĩa gĩtengera mm-hmm. neyo nĩ tondũ nĩ tũrenda gũcovu mathĩna mothe ma arĩa makoretwo makĩruta wĩra itz e mm -hmm. to mathaa mao makoragwo me makunderi mũno mm -hmm. na nĩ tũrenda ũrĩa mangĩkorwo magĩteithĩka mm -hmm. thaa ici twĩna mikakati kana twĩna program mm-hmm. ĩgũkorwo ĩkĩambĩrĩria wabici ya pabari kũrĩa gĩthumo mm -hmm. koguo handũ hothe andũ marathiĩ makanyitana rĩ mm tũrathiĩ tũkamahingũrĩra wabici hau mm. na wabici ĩno yahingũrwo rĩ mm. ĩgathondeka mawĩra kũrĩ mm. andũ a itũra rĩu mm. na members a ciama irĩkũ mm. a ciama icio eh. thengiũ mũno bwana mũnyua eh. eh, nĩ gũka gũkũ eh. na rĩu rĩ eh. eh, ngwĩciria nĩ- nĩ nĩ tũgũkorwo tũ- tũgĩkĩra mwĩroreri ũrĩa kũrĩa angĩmenda rĩ kũrĩa Eh, okorwo ona namba citũ cia thimũ mangĩenda ĩhĩ nĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩmahe Eh. na o ũndũ ũmwe na mĩtandao-inĩ okorwo he ũndũ mangĩkũnyita na njĩra ĩyo Eh. nĩ ndacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũka gũkũ na gũthomithĩria mwĩroreri witũ Eh. maũndũ megiĩ ũigithia Eh. na wonjorithia Eh. gũcokeria ngatho mũno Eh. Thengiũ mũno mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV nĩ wakĩigua atĩ mbeca ciaku iria ũraigithia to nginya ikorwo atĩ ũragũrĩrwo iciko na thani, no ũkorwo ũgĩka kaũndũ kangĩ kega na kanene nacio. Niĩ ngĩtwo mũkwa mũno nĩ twakoragwo tũgĩtinda tabarĩra ĩno ya Gĩkũyũ gwatherũka nginyagia mũthenya wa rũciũ, ũrĩme gũkumia na Ngai wa muoyo akũrathime. Thengiũ.